Um, dwi byth yn neud yr un peth bob dydd. Um, ambell weithiau dwi'n yr swyddfa, wel rhan fwy o'r amser dwi'n y swyddfa. Um, falle yn edrych ar pethau ni'n mynd i trefnu am y dyfodol, um, edrych ar pa fath o negeseuon eisiau rhoi mas i'r cyhoedd, um, dylio gyda um, fel social media. A wedyn ar y pen arall wedyn, dwi am peth i lan ar y safle yn gweithio ar y tai. Um, nes ni ail adeiladu'r tai, fel tri o tai cwbl blynydde yn ôl. Felly wedd lot o gwaith gyda hwnna fel um, uh, wneud y wattle, gwneud y do, peintio lan na. A to, tra wneud hwn i gyd, just cadw fe'n cael meddwl i beth yn union yw'r neges i o'n eisiau rhoi i'r cyhoedd pastorie, ni eisiau gweud am yr oes heian a cyn hanes, um, a hefyd sut ni'n mynd i gwehyddu wedyn y stori sydd yn un mewn i'r uh, safleoedd arall yn yr ardal. Yym, nes i dod 'ma pan o'n i yn prifysgol a nes i gweithio 'ma yym fel yy profiad gwaith a nes i jyst cwmpo mewn cariad gyda lle, gyda'r pobl oedd yn gweithio yma a o'n i'n gwybod taw fan hyn o'n i eisiau bod, o'n i eisiau dod nôl i Sir Benfro a a rhwedais i wrth y rheol- rheolwr ar y pryd fyswn i'n caru un dydd gallu um, helpu rhedeg rhywle fel hwn. So, felly, nes i astudio archeoleg a hanes yr henfyd trawen i yn y prifysgol. A nes i dod yma'r profiad gwaith, felly bydd llafrion profiad gyda fi um, yn y pwnc. A wedyn nes i penderfynu i gwneud um, uh, doethuriaeth PhD mewn um, treftadaeth cyn hanesyddol. A to, dyma, hwn oedd un o safleoedd nes i edrych ar um, yn ystod yr ymchwil. Um, ond hefyd dwi'n meddwl um, bod llawn syniadau a cael um, passion am a'n pwnc chi. Dwi'n meddwl y peth mwyaf cyffroes yw sut chi'n gallu defnyddio yr gorffennol i rhoi negeseuon um, pwysig at, at, um, at eich gynulleidfa, at pobl sy'n dod i ymweld. Um, er enghraifft, un o'r pethau rydyn ni'n um, Rwy'n gweld yn bwysig i gweud wrth um, pobl sy'n ymweld yw um, cadwriaeth a hefyd um, pwynciau fel sustainability. Uh, felly ni'n edrych ar pa gwersi ni lli dysgu o'r gorffennol a wedyn yn rhoi y gwersi hwnna um, i, i bywyd i, uh, bywydyddiol ni heddi. Beth byddwn ni'n gweithio chi yw um, beth bynnag yw angerdd chi, um, hyd yn oed os Rydych chi'n credu bod e 'da dim byd i wneud gyda treftadaeth. Um, mae popeth yn cael ei... Fel, mae popeth yn cael ei arwain nôl at hanes. Os chi'n hoffi colir, os chi'n hoffi gwisgoedd, um, ceir, beth bynnag fel yna, mae, mae rhywbeth i gael o fewn treftadaeth i, i ffito pob angerdd. Dol yw i um, i hybu y safle yma a cael mwy o bobl i ddod i ymweld a gweithio gyda cymuned lleol a, pob, a pobl sydd yn gweithio yma i datblygu'r safle yn fwy ac i ffitio mewn gyda beth mae'r cymuned eisiau a hefyd e, beth ni'n credu mae'r ymwelwyr eisiau hefyd.